Egentongererio kigasaneugerekana ase siasa ya Gusii, kegonchutwa nchibieka buna mokwa. Kwanyora abachumbe barenge namatiang'i korwa omochakano, baikire aase batigire amatiang'i bachia rende amo nainche. Bono ase ebichie eyio moroche igabo, oyio ntong'i, oria bachagete namatiang'i, gocha gocha gocha gocha gocha. Buna togamba bono iga, Aagetwe ebicha kare ere, Zaire na Simbarati. Abagusii baminto ebinto bire obo iga ase inde ntari understand particularly ninki iga ase nokorekana. Lakini rero ntaete ko analyse ebicha eye ase Zaire, Simbarati na Tongi baikaransete amo. Nkaigwete abwo no Simbarati barenge bakure chibando. Naki ntaete mbere through iga iga lakini ntarakore boigo. Onye na ritang'ani okore chi video chane mokwa times ere chingaki chia go subscribe, like and comment ekero nere enchera orakonye mokwa times. Chi scenario chikoruga abwo ase ebicha ebio inye. Entang'ani neye, Simbarati abaretete amo, zairi janda, na tongi, tongi anche amosapote zairi janda etamu ya karenga ya kabere. Zairi janda nere omojumbe o Nyaribari chacha, na tongi nere orenge oo zairi janda akamorusia. Mbaminyoka county in 2022, ase eng'encho y'obokenyomba obonge tongi abwate, ekagera zairi janda akamoboa, abanto bagateba ng'a tiga tochore oyio otabwati obokenyomba. Oyo nere agacha akareta eshida yaye. Tong'i agera nase matiang'i agateba ng'a bono nere ochiko bore ekero geke arusie omongwana oyo. Nkamorora amatanga atari am- atari make. Asa koimoka agotebi abanto ng'a Nyaburesi nagosete, ekero goika ekero kikora ki? Ng'irenere. Tong'i akamanya korokana ng'a arenge a bit slow. Matiang'i agapiima akareta omongwana okwo okong'a birundu.

obeire korokana ng'a ere nere orabe tagetie rahisi goconvince atigere Zaire Janda ama asupport Zaire Janda in twenty twenty seven. Eki nakio kigasaine, bono korwa ase ebi ase ebichie ebi toroche iga abwo, epossibility nero ng'a Simba arati agoconvince Tong'i asupport ng'o? Zaire Janda. Eye nere esinari entang'ani. Esinari ya kabere na eye, Simbarati natete nere koira etamu ya kabere 2027 abe omogavana o Kisii County for the second time and the last one. Omanyire goaka esabu otebire ng'a ninganetie support ya abanyari bare. Tong'i na omogambi ore nkoro tiga amorigie ankonye korigia chikura chia abanyari bare. Mbamaete ng'a competitor achikoba ororo enene ne monyari bare oyo okorokwa ng'a naki? Machogu. Bono ekero bachia koyata tatong'i, na okonyora chikure echi chia ki'ogorochi chiaito gochia chionsi chionsi chionsi, chigende ase ng'o? Ase Simbarati. Igo Simbarati, nabwate ekerengo sana okonyora chikure chia abanyori baye. Nabo aramoirane obo deputy, ng'a omaete. Tokorigereria mega kidogo, Simbarati kobua twenty twenty two, yabideti akaira omorunning mate korwa aria Nyaribari. Naende abwo aro nakorete omokia sana. Ase komaker decision buna eyio, komoreta omongwana ngoku ng'a Monda, it was a genius decision. Ekegoera Monda akorogete siasa, machogo agochi gocha akanyora monto bwatire Nyaribari okorire. Monda agakonya Simbarati akabua. Bono monto oyio tari na Simbarati. egobidi simbara tikaranse inse rigirii naki onye timbwati monda, ning'o onde ndanyore orache gonkonya konya chikura chia abanyori bare go destabilize omongwana okorwa kwo ng'aki machogu. Oakire esaba onyorire ng'a korwa enyomba eye yabo tong'i nabo akonyora chikura korwa ororo. Iga ase ogotumia tong'i onyore chikura gochia ase entebe yaye ourire machogu chikura chiarwe chikomokonya aire obogavana in Kisii County. Mwensi timobwenerete komanya ng'a chikura chi'abanyari bare nechinyinge mono kobua nyomba ende yonsi ase orogongo rwa Kisii County, echire 150,000 as per to the IEBC records chia 2022. Igo bono baise goa gocha amo bonsi pi baakere machogu, machogu abo at a whooping 150,000 votes agochakera, gose tote 100,000 agochakera if 50,000 do not vote. Igo moroche echallenge nekaro ase Simba. Enyarekane namatiang'i egwevu nero. Alafu ekampeni ya koengiya namachogu tiga neye agase nigo akaba niga noborito. Igo simbareti nabo aragende kaa. So ororire ng'a ninga nitie omonto orankonye ocherere omongwana okoku ng'a tong'e. Escenario ya gatato ero nere, kero oroche tong'e iga abwo, tong'e barito momaete naro ang'e namatiang'i. Tari monto orare namatiang'i, konye nkomoratoria the last minute ng'a babwate namatiang'i nere abarenge nere utawala. Empinda enyarengeo chiasipirani echiarengeo nere na kebaso. Bono ekiagera namoroche ng'a narenge otawala na matiang'i, igo nere expected ng'a tong'i na omonto bang'e omatiang'i. Igo nabo eranyarekane ng'a matiang'i amotome emessage nere ago deliver gochia ase ng'o? Ase imbarati. More especially oranyore bago discuss amanagonism ya abanyari bare, ase abanto bagakwa, omongwana oyomo agakwa, omo omobasi korwa ase obosimba. Igo bono eposibiti nero ngodiscase barenge amang'ana ayio agwo newsroom gose gopasa emessage amatiang'i of which ever kind. Nabera anywo amatiang'i ngogoakane na simba, nabo enyarekane ng'a bagoteta ogoseri gwe newsroom, naranyorekane ng'a omonyari bare bagodiscase naki agocha amo atabwati ase eki, igo probably nabo erabe ng'a it is matiang'i's message that was being delivered gocha ase abanto abwo babere. Escenario ende neya, Tong'i. Agase inde kof- gotema gose nanyore support ya Simbarati, egere oyonde a step down oyo kong'u Azael Janda, which is the least point ndete goteba ase evidio eye, ing'a Tong'i abe candidate totebe nonye na ya ODM gose UDA, alafu inyarekane ng'a. Simba Arati baigwane na Zairi Janda bamosapote. Eyio ne scenario eyende tobwate korwa ase emechie ya ekate, onyarekane naki, Tongi aragokonya na ogokonya gwoka, naende nabo agoika ase etable eria atebe naki na inche bono nsapotingwe, tosuke motwang'e. Okonyarekana okwo nkoro, gose nyarekane ng'a. Tong'i airwe promise either okobori obo senator, okobori obo deputy gose kero ko kende gionsi keri na ekero kera mokonye lakini atigere zairi ja zairi janda. Igo okonyarekana nkore igaa, ing'a Tong'i narochie ase etimu eng'ao. etari amatiangi. Naki nachakera ngoteba ng'a timeti ngikega ase ene korwa ase abagambi baito gusii, kulingana na siasa twanyarire korora bono iga. Abanto bare expected koba namatiangi, mpaka ase nosuka kando. Abanto bare expected komokonya, mpaka ase ne kwebacha. Abanto bare expected nonya togokamba bono iga, gotang'ana motwe, baria ba chibesa baranyare gocampaign, mpaka ase nosuka mega. Abanto ba expected koba loyal bono nigo abare nabanto abang'ao batari namatiang'i. So timaeti ngika gose nase matiang'i ekero kare abaminto tonsi na ebikorwa, lakini buna inche ndoche obwoba bwabeire ase tongi ng'a eticket ya Jubilee nabo rabe tanyenyora, bono amuire gosuka agende ase ensemo eng'ao anyore eticket korwa oo. Goika ororo oria aresi ng'a tekonyarekana goika. eagrimenti yabo ekora zairi chane na gete gete naro bono naki Simba aratie abare etaramu badiscusse baigwane ng'a okoenda eke ng'a ng'a okoenda eke gochia. Ase comment section nabo ogontebia nki oroche korwa ase ebiche eyio rakini ase amanyete nguru komokwa ira chingaki chiago subscribe naende kwang'akera esimi gonsembia. Buna bono abangwana ba Nyaribari, ng'akera esimi ntebi angori ngika iga ase Nyaribari. Chache. Sairi chana ng'o ndare gose ngotigara are lakini ng'ende oro nconduct my public opinion of course ng'a nse nikwore ama- abanto amaswali though nabo ase comment section ogontebia na online ere anyare komanya naki inki kegasaini. Mbuya mono sana ase ogontegerera chingaki chiago forum kwa times botambe ng'akere chisimi nsupport ase moranyare enamba yane nere abwo ekoragane ni support nabo ko support through the same number. Mbuya mono sana to my next time tigara buya.